Kan Bawipa Jesuh Khrih suahcamtuak hngalhthannak thangṭhatnak le biak umnak ah a ra i Pathian hmaika ah Bawipa a thangṭhat in aa hrawmmi zumtu pumpak pakhat cio nan nunnak dihlak cungah um siseh. Hi hmun siloin a lang in online na kan tel tung pi thongthatnak le biaknak nun aa hrawmmi zumtu pumpak pakhat cio nan umnak dihlak cungah in siseh, tuni tuchun caan ah thinlung in lawmhnak he nun caan a hmang ko nain damlonak le derthawmnak nih a ṭem tawnmi hna hi hmun a phan kho lomi zumtu pumpak pakhat cio nunnak dihlak cungah in siseh,

Matthai thawngṭha delhnih le nangpahra arfi an hmuh ṭhan caah cun an i lawm hringhran. Inn chungah khan an vung lut i ngakchia kha an u men sinah cun an vung hmuh. An khut an din i an biak, cun an zau chung khan laksawng an i chuah i an pek, cu an laksawng cu

Aa tutan khuacaan a har, kan ram a rawk kan video caan te le kan ram a har tukmi zumlotu zong ding Christmas ni sunglawi he raltuknak hmanam daihnak kan rak tuahmi ni le caan te Pu Mawli te inn chungkhar hringmi pha in te ding khua mi vialte Lamhal ngai Mintonnak ni sunglawi nan serpiakmi tiva hin a hung dih cang lai. A caan kan ngei tok te a tangmi chung zong te kumadi tikle zong te se hi hun te kan caan hmannak vialte chung zong te han ciami caan vialte zong te zong le hutik te khalu tiklu thang ngai chiat chawwa tampi dium Biahalnak rung ngaihpiaktu Miphun rili chungkhar phang te zong ka tial peng hna lai. An lih he mi cung teh thlusuah tam chin an donnak in serpiak a se law cu lawng ko hna lo ah hi hmun te um am hla bang nai caan na kan rak pek Christmas season na na kan rak thianpitu phun upa tampi kan in hum ngai tuk teh

Azon Spirit tein ka rak chimmi te ka chim bal cang. Media Christmas timi hi cu media te phunkhat te na kan tontu tertu le caan vialte zong phunkhat na kan funtom ti rak khati te a rak chim. Cung Thomas an timi pa zong hi hin kum khat le voi khat te kan ngeihmi Christmas ni hi cu i lawm hai ning law i nuam hai tu dai ding ti te

A hamtu Josef cu thil a hmaan ningin khua a luh zungzalmi a si, sihmanhsehlaw Mary cu zapi hmaiah ningzahter a duh lo caah an i hamnak kha a thli tein ka ngeihlanpiak khua a ruat lengmang. Cu kong a ruah lioah khan a mang ah Bawipa vancungmi pakhat kha a sinah a lang i, David fapa, A David tefa Josef Mary hi na nupi ca i lam awkah ṭhi hna, zeicahtiah khua a pawimi hi Thiang Thlarau thawngin a si. Fapa a si lai i a min ah Jesuh na sak lai, zeicahtiah a mi kha an sualnak an sualnak an sualnak chungin a khamh hna lai, tiah a ti.

Pathian sin tha kan cang hei lai. Dawtnak le velngeihnak he i khatmi kan biak kan Pathian maw Bawipa na cung ning law na Pathian na ṭhat. Tuzan kan phak bal lo mi zan, zan, zan dai cang. Maw Pathian Bawipa, thong hnih kum kul kum thum na chuah cang tua, Maw Bawipa kan mi vias ke ding. Maw Bawipa, mun kha te te kan ha dan him chu na tla um, tu zan caan tiang. Maw Bawipa tluang, te na ma ting caan, nan han pi ca ku chung mano, uk na mithiam nan thang than. Tu zan caan na Maw Bawipa, na pa le han. Jadi pakat sikan pakat nan kan nuna kan uk ko lo, Maw Bawipa kan nuna ping, te na chia. Maw Bawipa na mah vuit kha ke ka na thang khat ding na mah ka na dir ti Lawm i lo Bawipa tu zan caan zong ta Maw Bawipa kan caan ngai mi chung ka thiang thlarau ma in na tel ti Bawipa na chung na lo tuk thun khan Maw Pathian Bawipa kan pong kan kam ta ral nak ir ko na bum Maw Bawipa cu ral bia te chung chung luat nak na pek a Maw Pathian Bawipa na chuah cang tuak zong lunglawm te kan hman ko ha. Maw Bawipa na dawtnak bia na ti kan hngalh na sin ka lunglawmnak bia kan chim. Dawitu Pathian velnei Bawipa a tu lio etunin Maw Pathian Bawipa kan ku chung ka Bawipa tlangrai tlangrai Maw Bawipa len cuan pa dawitu ca na hman sia law

Bawipa ram biak khat a duh ko la o Bawipa i phun chung dah o Pathian Bawipa tho kho lo o o Bawipa a zawh phak mi tha zong o Pathian Bawipa an mah umnak hmun le ha te Bawipa na thatnak an hngal a o Pathian Bawipa na sin na ei lo ko na mah an thangthat ko mi an ni ko cio nak lai an thin lungan luanak chu da bia chim nu hum a phak lo Aw Pathian Bawipa a ro hna cu zumtawi hmun kha te namah an khamh ṭhan dini le namah an bia ṭihmi an ni khawhnak tiang an nunnak cu ka nawl ngeitu Pathian Bawipa namah min kha Khrih ko sawh ti zaangfah kan hal. Maw Pathian Bawipa a ro hna ti hi tangak lai vialte hi kan chung na ṭhawl lai a Bawipa tamtak ṭhawnnak tlamtling na pek ko lai ti hi zumhnak ruahchannak kan ngei. Maw Pathian Bawipa cu lawng zong ti hi lo um. atu yo kun cha ta o ba chiang boi pa hi bol ram ti boi pa mi ram nang lo be ti lan duwa o ba chiang boi pa kan ni tin kan ni chiang tha le o ba chiang boi pa kan ni nau tha tha tha chin ta boi pa bia na chima o ba chiang boi pa kan ram thet ma na ting cha boi pa Nunnak na caan pek Bawipa an in hrut nu khu caan hong dah Aw Pathian Bawipa kan in nan um ti ti kan hngal a Aw Pathian Bawipa nih khan bu nih khan teinak kan pek chin ko ti kan hun tik in Bawipa nih sin ka lungrawknak bia kan chim Aw Pathian Bawipa kan mino tha tha kan pasal tha tha hna le kan nusal tha tha hna kan mipi miau te hna an nun hma ngai phang law A tangmi caan zong hin Bawipa lamtling lam nan hruai ṭha bik ko. Kan ram a daih hlan tiang, a ṭhat hlan tiang, luatnak a hmuh hlan tiang, an nunnak a hmangtu na thiang Bawipa na mah zong an ṭha bik law, an kut ka ṭhawnnak pe hram law, an ruahnak an thim lung Bawipa thimnak chim mai hram bik ko sawh. Ti han zaangfah kan i hal. Pathian Bawipa cuticun Kan nih zei hal lo le ra i santlai lo zei tu kho lo vialte zong cu luatnak cu cung Bawipa duhdik te um kan phak khuk cio na kha bia Bawipa na sin tabok hal tha kan chang Dodu Pathian vial ngei tu Bawipa Chulawng chi lo Bawipa tu kum thong hi kum kul le kum thum O Pathian Bawipa na chuah cang tua kha O Pathian Bawipa suil kun cholawa tak

kannih vialte hrok kan mi mi cung zong pin na cung kan lo pin khat in chung khua kha ma thi lung ruah dak ka bia chim tu bawipa na ma ni cha kan lo pin khat o ka thi bawipa in chung khua kha ma zong o ka thi bawipa an thi lung an ruah dak hal di tu na ha o ka thi bawipa kalai cung misual bia te khap ok ding cha ta ba siang pathang hi dak kal ka bong Bawipa a niam bik dirhmun vawlei dah Aw Pathian Bawipa na rat lunglawmhnak maw Bawipa an pekmi vialte na hngalh dih ah an ti an theumi vialte zong ah Aw Pathian Bawipa nang nih na cinken le piak ah a let zaliam Bawipa thluachuah na pek hei ko lai ti ruahchannak zumhnak kan ngei Aw Pathian Bawipa kan nih a tawng a hmangtu le a nih heltu men men kan ko lai thluachuah a ngeitu Bawipa na mah kan i sawm a nih Cung pawng kha ka bawipa an herhmi zan um na thluachuah thukthak hei kha mi kosuk in zan pa kan hal mo bete bawipa cu bantuk um tu zan ca na mo bawipa hi balai na mo bawipa na na liu phul chan na o bete bawipa mi cheu khat ka ding Bawipa kutput laksawng he Bawipa ram ca an rak donna an rak lawmah an rak bia an rak thangṭhat bantukum tuzan ca tu Bawipa namah bia can le namah thangṭhat can le Obajia Bawipa namah sin na lunglawmhnak pek can ta Bawipa tuzan ca tu Bawipa kan mal kan ngaih tawk laksawng te zong Bawipa kan rak put a Hawkaceu Bawipa kan thinlung kan ruahnak a kal dih tu hi bantuk um. Tuzan cha le Bawipa laksawng ai ai bunmi vialte hna Mo Bawipa kan thinlung kan ruahnak a co hna na Hawkaceu Bawipa hi laksawng na bunmi vialte hna ha minung sunparnak cai lo Bawipa na mah sunparnak cai hi lai caan na min thiang na tham than Hawkaceu Bawipa nang din kan co hna nan co hna na Hawkaceu Bawipa tuzan cha da ai pe ni le ai kan ti vialte zong ting thinlung takte bawipa dawtnak lungput he Obati bawipa khat le khat bawipa laksawng kan i pek nak lai kan thinlung kan ruahnak chung ka bawipa a thar rian tuan tu namah mung kami ko so din zan fa kan hal Obati bawipa tu zan ha Obati bawipa na chuah cham na cham na Maw Bawipa kan na pumhkhawmhnak a donghnak za tinya Bawipa tu hlan lam nan hruainak cu ka lunglawmhnak bia kan chim a a tari mi ca chu tong thiang rau lo ah ding lam nan hruai ṭhan lo O Bawipa Bawipa Zan sang maw Bawipa phutluang um Ika ci khua Khrihfabu khua la ram ta Bawipa lunglawmhnak nan ram hrawmpi tu unau hoi kong dawt diam te hna zong an umnak hmun lamha an kil thlam han diam an nunnak a ṭha bik lam a hruaitu a kilvengtu na mah bu kha khi ko sawh ti na zaang kha kan hal kan rawm tuk kan cam aunak vialte nan leh cang ca dak khambu papa Jesuh Khrih ni mit bawh chung tha kan cam nan biak Pathian amen